Tiftakar fi tfulitek kemm qattajt ħin tilgħab ma' sħabek f'xemx tiżreġ fil-vaganzi tas-sajf, xi logħba futbol jew ħarba jew noli fil-viċinanzi tad-dar, jew inkella tistkenn fid-dell tilgħab il-passju, xi logħba boċċi jew biż-żibeġ, u mbagħad min jaf kemm tiddejjaq meta jasal il-ħin biex titlaq 'il sħabek biex tmur tiekol. Iżda wliedna, Kif itqattgħu l-ħin liberu tagħhom? Bil-qiegħda għal ħin twil quddiem it-tablet jew inkella jilagħbu eċċessivament il-logħob diġitali b'użu rikorrenti tal-credit cards tagħna. Għalkemm moħħna mistrieħ li qegħdin taħt l-attenzjoni tagħna, jista' jkun li l-attività li qed jagħmlu qed tagħmel ħsara? Jista'da pita'da jkun hemm xi riperkussjonijiet? Qed inkunu konxji li jekk it-tfal tagħna jdumu għal ħafna ħin jilagħbu l-logħob diġitali, għada pita'da jista' jwassal għal problemi iktar serji bħall-vizzju tal-logħob tal-azzard, li ħa tkun problema kbira kemm għalihom u kemm għal dawk ta' madwarhom. Oħloq bilanċ fil-ħajja ta' wliedek. L-interazzjoni fiżika mad-dinja t'hemm barra ser tgħinhom fl-iżvilupp soċjali tagħhom. Kun rebbieħ. Agħraf il-limit tiegħek.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
U mil-logħob fit-toroq, it-tfal tagħna spiċċaw. Kemm nixtieq li għadna nilagħbu fit-toroq. Nilagħbu.
Ejja, ejja ninsew il-fatt li t-traffiku żdied, qegħdin overpopulated kull fejn tara karozzi, imma xorta nistgħu nilagħbu barra mid-dar, barra minn quddiem dak it-television, dak il-kompjuter. U biex niftħu fuq dan is-suġġett għandna lil Krim Sain. Grazzi talli qiegħed magħna. Insellmilkom u nsellem lit-telespettaturi kollha. Dak il-filmat huwa attwali ħafna, le, jiġifieri aħna Fi żmienna konna nilagħbu bil-ballun fil-kampanja, illum il-ġurnata limitati. Xi sfidi qed taraw, speċjalment fit-tfal u ż-żgħażagħ fejn jidħlu l-logħob, logħob gaming, u mbagħad hemm il-logħob tal-azzard ukoll? Hekk hu, ara l-ewwel l-aktar ħaġa importanti li nixtieq insemmi, nixtieq nagħmel distinzjoni bejn gaming u gambling. Hekk hu.
Għax ħafna jitħawdu fuq dawn iż-żewġ kunċetti, mela gaming għandek logħob Fejn għandek attività li persuna f'dik l-attività mhux qed jirriskja flusu. Mela għandek console games, għandek board games, eċċetera eċċetera. Gambling, li bil-Malti ngħidulu logħob tal-azzard, hemmhekk għandek attività fejn il-gambler, qiegħed jirriskja flusu. Issa, jew flus jew oġġetti li jiswew il-flus jew inkella saħansitra proprjetà, karozzi, eċċetera, eċċetera. Jiġifieri, tajjeb li nagħmlu distinzjoni. Issa, biex nirrelata mal-filmat, kif qed jidħlu t-tfal? Illum il-ġurnata, kulħadd jaf, m'hemmx għalfejn noqogħdu neħbew wara subgħajna, it-tfal, anke biex inżommuhom daqsxejn kwieti, intuhom dak il-famuż tablet, laptop biex iqattgħu il-ħin quddiemu u joqogħdu kwieti. Dak insejħulu screen time. Dak il-ħin li, mhux it-tfal tagħna biss, li nqattgħu quddiem dawn, dan l-apparat. Anke aħna bħala adulti.
Eżatt, u anke aħna rridu noqogħdu attenti aħseb wara t-tfal tagħna. U let's face it, hemm affarijiet li huma educational, jiġifieri jiena pereżempju. Anke r-riflessi pereżempju. Għandek ħafna pożittiv li joħroġ. Għandek, eżatt.
L-interactive. Ħafna pożittiv li joħroġ mill-gaming. Eżempju, inti għandek hand to eye coordination, għandek il-cognitive abilities tiegħek issaħħaħhom, tiskanta kemm ikunu attentive to detail it-tfal u tiskanta wkoll b'xi mod jew ieħor jirnexxielhom jissoċjalizzaw illum bil-headsets u anke jagħmlu eżerċizzju fiżiku llum bil-VR games, virtual reality, eċċetera Jiġifieri ma rridux nitfgħu l-gaming f'dell. ikrah, imma. Bħal kull ħaġa hemm il-pros u l-cons. Bħal kull ħaġa irridu naraw daqsxejn dawk l-issues partikolari. Jekk inti, konna qegħdin nitkellmu waqt il-filmat semmejnieha, biex tħalli t-tifel tiegħek kwiet ittih il-famuża card tal-bank biex jiftaħ loot box. Loot box x'inhi? Loot box tkun kaxxa waqt il-logħba stess fejn player iħallas biex ikollu karattru aktar b'saħħtu, biex ikollu player aktar popolari, aktar bi skills aktar b'saħħithom. Imma jiġifieri biex iħallsu irid tkun hemm età, età ta' adult qed nassumi jew? Ara, jiena il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli dejjem tisħaq li t-tfal tagħna għandhom jilagħbu logħob skont il-PEGI number. Jiġifieri l-peggy number huwa dak in-numru fuq il-logħba, l-età. Jiġifieri issa jekk għandek età maġġuri, normalment ikun hemm dawn il-loot boxes. Fejn permezz tal-kard, u rridu noqogħdu attenti li llum il-ġurnata d-dettalji tal-kard jiġu ssejvjati awtomatikament, u t-transactions kapaċi jiġu b'mod repetut mingħajr ma tkun taf int jew il-missier, hemmhekk per se Dik il-mossa nistgħu nsejħulha bħala logħob tal-azzard għax il-player qed jirriskja flusu u ma jafx din il-loot box se ttih, tista' ma tagħtih xejn. Jiġifieri. Jiġifieri hemmhekk qed innawru kważi kważi. Iva, jiġifieri noqogħdu attenti għax dawn dawn l-issues on an a repetitive basis jistgħu joħolqu riperkussjonijiet barra mill-ħin.
Il-ħin irridu noqogħdu attenti ħafna, hawnhekk nixbet naqra l-attenzjoni tal-ġenituri. X'inhu l-iscreen time ideali? Iva, skont l-età. Skont l-età, minn siegħa fil-ġurnata, aktar ma jikber it-tifel jew t-tifla, minn sagħtejn fil-ġurnata, eċċetera. Imma llum tara t-tfal li jilgħabulek mal-erba' siegħat. Illum tara studenti ta' fuq il-ħmistax-il sena lanqas jorqdu bil-lejl, lanqas jinżlu jieklu mal-ġenituri imma trid l-omm tieħu l-platt tal-ikel fil-kamra. Hemmhekk qegħdin naqbżu l-limitu tal-ħin, hemmhekk ir-responsabilta' tibda tisfoka fix-xejn. Issib min, u ħa tifhimni, issib min jgħidlek jien għalija aħjar miġburin id-dar, ġol-kamra, milli joħorġu ma' sħabhom ma nafx ma nafx fejn qegħdin. Aħjar jiġu l-ħbieb id-dar. Ma jkunux jafu l-internet. X'perikli jista' jkollhom għax l-istess ħaġa. Ekku, ekku. Jiġifieri hija sikkina taqta' minn żewġ naħat. Għax dan allura it-tfal tagħna ħa ngħidulhom oħorġu u jibdew għax barra wkoll hemm il-periklu. Kif ħa tibbilanċja bejn it-tnejn li huma? Ara l-Fondazzjoni Logħob Responsabbli, Responsible Gaming Foundation, permezz anke tal-linja ta' sapport tagħha 1777 tagħti diversi pariri tista' tgħid lill-ġenituri fejn ikun hemm dan il-logħob gaming eċċessiv, x'inhuma dawn il-pariri? Li npoġġu daqsxejn bilqiegħda ma' dawn it-tfal tagħna u nispjegawlhom mhux biss il-benefiċċji tal-gaming imma wkoll ir-riskji. L-importanza li l-gaming ma jiħux post numru wieħed fuq ix-xogħol tal-iskola. fuq ix-xogħol per se, jekk qed nitkellmu fuq tmintax-il sena 'l fuq, fuq is-soċjal, il-ħajja soċjali mal-ħbieb hemm barra. Taf xi tkun l-iskuża, ngħidlek xi tkun, jien għandi t-tfal u ngħaddi minnhom dawn l-affarijiet, l-iskuża hi, ma hawn min jaqla' eluf ikbar ta' liri, hawn min qed jagħmel karriera, hawn min. Irridu noqogħdu attenti Stephanie bejn professional gamer, social gamer u problematic gamer. Hekk hu. Issa.
Hemmhekk hu.
Irridu noqgħdu attenti. Bejn social gamer u problematic gamer hija żgħira. Imma t-tfal ma jkunux jafuhom.
Hekk hu.
Eżatt.
U niġbdulhom l-attenzjoni u noħorġu skills magħhom, time management skills. U ninteressaw ruħna magħhom, jekk hemm bżonn nilagħbu magħhom, il-console gaming. Jew ninteressawhom noħorġu nilagħbu bil-ballun barra flimkien mat-tfal tagħna. Għax trid toffrilhom alternattiva, inkella jekk ma tihomx xejn dawn ġol-kamra ħa jintefgħu. Il-ħajja mgħaġġla u faċli tagħti dak it-tablet biex joqogħdu kwieti sakemm tagħmel il-mogħdija, sakemm tagħmel load. Imma rridu npoġġu kollox taħt il-kappa tar-responsabilità u Nimxu mal-limitu tal-ħin fejn jidħol gaming, fejn jidħol gambling fuq it-tmintax-il sena 'l fuq, mhux biss limitu ta' ħin, imma anke limitu ta' baġit. Kif sa nindunaw u forsi nagħlqu biha meta qed tikkrea problema, mela issa m'għadux gaming jew gambling b'mod rikreattiv. Inti l-ġenitur tinduna mill-ewwel mir-rutina tat-tifel jew it-tifla. tibda tbiddel il-lejl man-nhar, jew inkella, f'salt minnhom, tibda ssaqsi għall-flus lin-nanniet, lit-tijiet, jew inkella ma tagħtix kas l-iskola, tibda tnaqqas il-marki, tibda tnaqqas mill-aptit, jew inkella tmur għall-junk food, problema tal-obeżità, għax imbagħad eċċessività toħloq għal problema oħra. Jiena naħseb li din hija diskussjoni li għandna bżonn. minuti mhux biżżejjed.
U naf li fil-ġimgħat li ġejjin ma terġa' tkun magħna aħjar. Jekk Alla jrid għax ovvjament l-edukazzjoni hija l-qofol ta' kollox. Nirringrazzjaw. Nirringrazzjaw. Aħna nkunu magħkom. Jien ħa nkun magħkom. Jiena mhux ħa nkun magħkom għada. Għada ma se tkun magħna.
Bil-werqa jien ħa nkun. Iva. Nkun magħkom għada jiena u għandi co-host guest. Insellmilkom.